Hello Hello guys, guys, I'm I'm Kiara Kiara Gaichu, Gaichu, channel channel ya ya Inam, Inam. comment ya Glanwani. Wamenyiku Batenga mbani.
Mashutiva siku rin'wana na rin'wana tshama mi tisela swilo swa Opa. So yeah, namuntlha it's game time, siku ra games namuntlha. Langana kota nsati. Ah, kota kota ya- ya rhandziwa guys. Hey, kota yo hi khoma kahle kahle kahle. Yo hi khoma kahle. So ku na kota namuntlha. Eh, se hi tlanga game ya makhadi. i three ya makhadi so u ta kha u vula ku ho yi famba i eight seven nine or i yini na yini na yini tano tano loko u khoma laya wa luma i kuma na xikolwana xa cold drink namuntlha wa rivelisa hi ndlela yaleyo ya so ya u ta va u ta sungula u ta maka so u hlaya swa ku hi eight u n'wi teka. leswi hlaka swona ah. a ni like yi ri seven ni ta endla so a ni wa eh. swa ku na mana ma eh. and then mara ni fanele ni teka ni ni ku eight hi swona a wu teki ah. okay a ni wa swa ku i seven eight nine eh. ni ta va ni tipringa ni fini so oh sweswa swa swa ku eight seven nine ah. eight nine eight nine seven mm. se fanele vula ku eight nine seven se loko wo ta swa hala u ni setelela swi cinca swi swo fana loko seven

so ya namuntlha i ni ta va ni ti byela kota swilo swa mina leswi
yo right sungula sungula me eya khoma kahle khoma tisa ku hala ka wena and lana vanhu va swi vona la. va ta swi vona njhe okay fine Mm, a ni hi ta va byela Mm. so setini right and certain Eh,

na baby dyana kahle ka feriwa na mani relax relax na ku tlanga kahle leswi nkolwana love u tiva no rexha ni tshame kwihi a ya u febe vonani i

okay ta yi phusha na xana hmm? u yi phuxile u yisa mahlweni u voni na mina u yi dlile la u yi dlile u yisa mahlweni kasi yi yise mahlweni swa ku a ta kuma yo straight hmm. na mina la ku yi dlile hmm. yar mara u swi kuma njhani so wa swi kuma njhani kasi ayi
sesa u nge swi kumi phela ah, madoda a yi fanele yi tikanyana game leyi a yi kwala ni kwala njhenjhe

yo na sungula nga sungula mara swi lani u hlaya la leti nga ta hlaya eku 978 978 978 ah u byasi 897 oh.
at least nyana at least nyana guys ma swi tiva leswi swa mina sweswinyana na yi kuma for sure xana haleni for sure um, 789 Hey, yini 789 seven eight nine kahle kahle i ri seven eight nine u jampini u rhongile i ti- Yes. i- i- i ti vesa vesa
Woo!
wow I'm sorry languta le

Only but e battle ni fili ni wa. Kombe kuwina. Simbi. Ani nkolo. Ankoro tirha njani? Loko ku kwika. Hmm?
Ya kota ni. Ankoro tirha njani?
Oh, se kolo.
Hmm. Loko u yisa leswaku. Eh, eh, eh, kan'we se. Hmm. A ye kolo wun'we. Nkolo wun'we phela ni vula swona. Ah guys ma swi tiva leswi swa mina laniwani ni tshama ku xurhamiwa ka swakudya ko tale yo number guys that's why yi rhandza ni nga hlamali i ready
a wa chava nyana
aka

Mm-mm. a ni voni Ah, guys leyo fana Mami. vona ku na xivoni la loko mi fana ku ta fana vona a a bebe a ni voni okay Sarah. luma luma kahle ah hayi luma luma so luma hala u nga u ti kota njhani ku yi tela hi le ndzeni i luma so ah
Can you feel right? Kotela eh hi right nga yi fila kasi u lava ku fila hi wena. I lava ku fila hi guys. Se i lava ku dya so i lava ku dya hi le ndzeni la. Hayi. Yi yi fanele yi dyiwa so yi tela hi masayiti. A wu fana sweswi la ku sele ni ta luma kan'we xi hela.
Ti ri baby. Ah, ku sele two or three. so yeah guys uh so far so good ya u khome two two game leyi a ni snipisa kahle mara mara it's busy hayi
va na xo timhaka ta wehe kuma swa swo bond com right u ri ya ndzi once in a while you yi yi- yi ni vitana kahle nine eight seven 987 a nga yi kumangi swi tlhapini na leswi
swilo leswi a ni swi timi a na ha swi timi no ti ndlela njhe. langutani Awu, i ndlela yi
Baby. zwakala kha va jene

leyi nga ri i vonelini ni yi vona kwihi ni yi vona kwihi i vonelini serani seven eight nine ni ya yi vona kwihi ni yi vona kwihi ni yo teka matihlana ni majamba ni ma tisa ku halani ni yi vona kwihi ma ndi ndi ndi vona la ku nga talatala va dliva dliva swi na wona ma na dliva ni yi vona kwihi ni yo teka matihlana ni majamba

Nto nngwe ka Baltimore gansi le halesi swo bomotiwa. Mari ka mamazi two ka me yin'we u Okay. byela mamazi ne Ndza ne komba xinon'wana.
mamazi na xinon'wana mari na so- wona xinon'wana ka baby Mm. wo tsanyusa no moya wa wena baby ni heleriwa hi moya kahlula i dzaha yini na ku hetiza
okay come to me come to me 789 mani
loko a za ku a nga yi tsona 789 789 Ooh, seven, eight, nine. U luma kan'we baby. Oh, And tani. eh, swi khomi Hayi kahle.
ya na ku dyondzisiwa mina. A yi dyondzisiwi mina. A ni dyondzi nchumu swi khipha la phepeni na vona swa ku eh, eh, phela u nga bongoto na ku u luma ka two, u fanele u luma kan'we. Hey, Eh, ta hi vona phela.
relax. Eh, I'm relaxed.
ke. I'm relaxed. Baby, xi khipha la phepeni. I la ku ni ropa, i la ku xi luma ka two. A nge xi koti lexi rhongi. Ah, ah. luma hi vona la swi tsalaka ko swi sasana nga ndzi bongolowa luma kan'we bayi be va wu dlonyeteli a wu dlonyeteli luma phela relax baby five va disqualifayiwa five yima phela baby luma phela okay luma luma phela i'm relaxed guys mi ndiza ku vava he ku fika nkarhi wa mina okay luma phela a ni la ku vona bayi tin'we a nge xi bongo tin'we ku a xi lexi a xi n'wana lexi Hi tlanga phela. Yo luma mina. Loko drink ya mina. Veka ko drink hansi u luma. Ah. Wa hlekisa ndzi ka Okay, okay, luma. luma phela.
Okay, mili luma. Kan'we. And lan'wa xi dliwi. Ho xi luma. Ku ri a. Leswaku u ta xi tlhe u yi dlayetela hi mhaka tela. Ah, u twa. Okay, phuza kan'we. Phuza kan'we guys. Ah, game leyi va nga fina. Ni draw na yena. Hayi, a yi tsakisanga. phuza kwalano nge heti cold drink cold drink a nge yi phuzi kan'we hi lexi u nga ku yi ta ku tlimba yeleyo guys I fanele xa chat code I'm, I'm sure ha lomu ka nga ka two two ka three three lomu ka three three draw guys eh puza ka n'wi phele hata sa loko three loko sala na hetisa a wu hetisi nchumu eh na mina yi ta ene lexi loko xo hansi ka nchuku nkolo ni wolowo

879 u vona confident yin'wana yo ka yi nga tali 879 a yi kwihi
a yi twaka njhani swo wina
xikhodi rin'wana lexi a yi fanele bum baka
ya ha yi tsandzekile o vona swa ku munhu u tsandzeka yo o su 798 ya ha 897 i phamba ya le a na ka ha ri na kota a nga nga viki hi mhaka koti leyi koti rindzina

mara yin'we ndi yi kumile Ah, un'wana na un'wana yin'we va yi kumile vo dyila hinkwato u Ah, hambanisa bebe.
hinkwato
u hambanisa hinkwato zwakala hayi chuya 978 mani 978 978 Ooh, u hambanisile ku u tsandzeke hinkwato

kota lexiwani kota lexitsongo okay guys baby na problem yo loko ko za ku va na something xo dyiwa u lava ku dya a ri one fane dya na mara laka ku dlivera xi endlawini xa ngati one mara it's fine you do make a two you do make a yeah it's fine baby

Guys, a ku na no winakala hi ve draw draw ka kota and then ka cold drink a xi hinkwa kona. game yi hlanganisiwa hinkwayo ku na Ah. kota kota sayitini yini I'm the winner, Leswi voni guys. na n'wina guys loko ku ri ku mi ve na hina ni a mu ku bukele lawani hi khensa swinene hi khensa hi tlhe hi vuyelela um ri heyi tshama na hina kwala mi nga xoti na siku na dyambu wo mbirhi wo mune saturday five o'clock hi kona and then Exikarhi ka vhiki weekend loko ho endla short video hi post-a so mi ngo tshama mi rheleli ndleve ku ri loko hi post-a ni swi vona swa ku o va tenge hambani va post-ini. Yeah, so namuntlha ku ri game time so guys tshemba mi enjoyile game ya hina mi nga khohlweni ku ya like mi subscribe mi share mi comment-a mi endla hi swi Mi vitana na vanghana va n'wina. na vakokwana wa n'wina na makhelwani wa n'wina va ta va ta vona na vona so guys ya eyi hi ta a hi ta va mani handleni ka n'wina hi ndlela leyi a wu ri hi famba dakwa va xi twela vusiwana i khale xi kha xi Tiva mali. So, yini lana Khoma lexi.